How are you? Eý, men düşünmedim-le, bu näme boldugy, näme diýdigiň bolýar, bi? Aý, saglyk bogrurlykmy diýdigim däneý. Aý, senem Fen sen Fon sen kýu diýmeli. Men? Hä. Fon

Iňlis diline berilýändir sakaldaş. Ol arada daşary ýurtda gurlan sergide oglum işledi. Londonda. Ana şo taýdan bir gyzy söýşüpdir-de alyp, onam alyp geldi. Şu günlerina namazy kaza goýup şony öwrenjek bolýan. He. Aý kyn-aý, diliň ýetişmeli-la birneme. Kyn.
Sakaldaş, meňem gulagyma degdi. He. Siziň öýüňizde ýok millet ýokmuş. Her milletden bir gelniň barmyş diýip eşitdim. Häý, juda beýle däldir, sakaldaş. Ýer togalagy giňdir. Üç müňden gowrak millet ýaşaýar biziň Ýer şarynda. A meň öýümde bary-ýogy on sany oglum bar ahyry. Ynha. Hersem,

Londondan getiren gelnimi, şu oglumyň Londondan getiren gelni. Hä. Sen näme diýsene sakallaş. Ady näme oň?
Ady oň
Margaret.
Marmelat? Eý, Marmalat diýseň hem bolýar. Kempirim-ä oňa Maralka diýäýýä. Hä, iýilýän zadyň ady ýaly eken özem, Marmelat.

Gelnim, menem donum ütükle diýdim. Hä, iňlislerde-de don, agar, çäkmen bu zatlar bar eken. Ýok, olarda kostum diýilýär, ýöne gelnimiz düşbüje-dä, tüweleme. Men kostum diýsemem don diýip düşünäýýä-dä. Hawa, sakaldaş.

Hä. Ýapon gelniň amman. Hawa-la, şeýle bir nahar-şora ökde welin, eli süýji. Gaty iýip-doýup bolanok. Hä. A-how, bu dünýede çybyndan başlap, kyrkadile çenli adyl iýilmeýän zat ýok eken. Çybyn çirkeýem.
Hawa-la, iýýän adamlaram bar eken şony. Toba, toba, estagfurullah. O nähilek edip iýjeg-ä ýok, näme, byssymylla diýip, oň bokurdagyna çybynyň pyçag-a goýup bolmaz-a, halallamasaň. Häý, Hakan,
ol o kanal geçýän ýeriň gyrasyna bar-da inin, bir tomus günleri. Ondan demiň al edip näderseň, müň çybyny birden ýuwdaýsaň. Ýa-haý diýmän gelip. Aý berekella berekella. Şum ýapon gelniň.
Ana bu ýapon gelnim. Bu kärendesini ol gamyşly şor ýatan partowa ýer bar. Şonuň kärendesini alyp şoňa şaly ekdi. Hä. O aglaýan agtyjagymyzam tokga. Tokga. Howwa, gelnimiz-ä oňa Tokio diýip at dakdy, ony biz-ä Tokga diýäýýäs. Hä, aglajyk eken-aýa ýaponlaň çagy. Howwa. Ana, şo şalyny otýa. Şo şalyň eýýäm boý, adam boýuna ýetipdir, tüweleme. Suwam dyzdan. Ana, şoň içindäki jandarlar tutup, ýaňkydan bir nahar bişirýär welin, edil bal ýaly gowy. Gelnimiň eli süýji.

Haw.
Aý, men turaýyn. Aý, ýok, sit down, sit, otur, otur, goňşy, now, now, otur, otur. Häzir ynha şeýle bir nahar şor taýynla. Aý, ýok, nesip etse.
Hezil edip iýer.
Ýaňky gelniň bilen yrsgyň aýyrdyr-la. Aý, ýok, yrsgy bir, birdir yrsgy bilen. Gap-gaçyňam.
Hawa-la.
Toba estagfirullah, men turaýyn. Aý, goý, otur, hansakallar. Men arada Ýaponiýa gitdim. Sen gudalary bilen görme-görşe. Aý, eýsem onda seň pikiriňçe men gap-çanagmy özbaşym äkitmeli-dä, şeýlemi? A-how, beýtseň oňa bir konteýner gerek ahyry. Ýok, gap-çanamyzam, hemme zadymyzam bir. Ýaňky dile-aý öwrenişiňe seň telpek goýaýmaýaý, bi dillere öwrenişiň. Aý, ýöne wah, men biriniň dilini öwrenibilemok. Öwrenäýin diýsemem oň dili hem ýok. Ýaňky la taňk tuňk taňk tuňk gysga ka ýaponlaň dili. Wah, ýaponlaň dili şeýle dä. Dil ujundan, dil ujundan. Şaňk bolup duran ýaly. Şaňk bolup duran ýaly. Dükde gapýan ýaly.
Ynha, Saparmuhammet, Annadurdyýewiç, Annamämmedow diýen alty etažly atlar dagy oň ýaponlaň tutuş bir posýologyna ýetjek ahyry. Tutuş bir obasyna atlyk etjek. Gysga-da olaň ady. Gysga, hawa.
Indi, Ýaponlaryňky dil ujunda, şaňk bolup durardy. Iňlisleňki, iňlisleňki agzyňda gyzgyn kartoşka bar ýaly-la, agzyňda gyzgyn kartoşka bar ýaly. How no no, how no ew yo. Araplaňky, araplaň dilini öwrenjek bolsaň, bir il süňk ýuwdaňda, bokurdagyňda bir süňk galar-a, ýetýäňde. Ýa bir balygyň gylçyny galara. Ana şoň ýaly. Äl-Hajja. Äl-Hemdü-ül-Lillähi Rabbil-Älemin Ür-Rahman-Ür-Rahim. Hawa, ana şoň ýaly şeýtdir. Bokurdagyňda gaýnadyp aýtmaly-da. Häý, diller. Men turaýyn sakgalla. Äjin, otur, otur, otur sakgallaş. Otur entek bir mazakylyp çaý içip oturaly. Aý. Ana men papuas gelnim geler. O nä gelin?
O Afrikada heniz otly sesini eşitmedik papuaslary görüpmidiň neme? Aý, men nirden göreýin ýa-da. Jeňňelde ýaşap ýörenleri. O telewizorda görünýä. Gördüňmi şolary?
Hä, o bir ýeri Eşiklerem ýok. Ýarym ýalaňaç, ýalaňaç-da. Howada. Özlerem aý tutan zadyny duran ýerinde tutan ýerini iýýä ýa çigirligini. Aý maýmyna maýmyndan adama öwrülip ýetişmedik ýaly bir zatlar da. Özä gören ekeniň aý, özä gören ekeniň. Hany biz şoňa eşik geýdirip bilemizok, şo papuas gelnimize. Toba toba. Wah oňa düşünşä elliysek oň dilinem bilemizok. Toba toba, toba toba.
Goňşulardan dagyna suw alyp gelýä welin aýt, oý Ýalaňaç ite bolsa gaçýan eken, ho.
Tobe-e!
Aý, haýran galaý. Bu eşder bolsaň, häzir geler o suwa gitdi-dä. Men Hindidenem gelnim bar, Hindistandanam. Şeýlemi?
Aý, tüweleme, şeýle bir çalasyn, çaýa-nahara ýöne edilenegsi, elek ýaly-da, tüweleme. Şu gelýän?
Ana, edil özi, hindi gelnim şo. Namaste.

Taýynla gör diýdim. Hindilerde-de her hili dil bardyr olarda. Owal-a.
Hä, bu näme?

Men ýaňky Pahwa gelnim hakynda saňa gürrüň bereýin. Bir otursana. Eý, hany.
Bahym oňa o garyndaşlary, ol ejesi, kakasy, jigileri görme görşe geljekmişin. Men olary gyş gelmä welin ýogsam şu Nowruz baýramyna çagyrjakdym. Tomus geliň diýdim. Olaram geljekmi?
Hawa-la, olar eşik geýmegi aýyp görýämişler. Indi şo gelmäkä, şolar gelmäkä ýuwaş-ýuwaşdan eşigini çykaryp öwrenişjek bolýa. Şo wah, ol oglanlaň ejesi oňa pombarhyt köýnegem dikip berdi. Ejem geläýse bu jagaş pombarhydyňy jyýrym-jyýrym, jyýrym-jyýrym ederdi. Eşik geýmek olarda aýyp ýaly hamala. Toba, toba, toba, toba, toba. Ana, a-ha!
Jaň suw almaga gidipdi hala eli wedräni papuat gelnim hem gelýär görýäňmi o janawar itleri görsene gaçaýyşdylar. Lailahellallah toba toba aý sakaldaş aý sakaldaş entek näme oýun görýäň how how how sit down sit down.
Güjegury, inje bu ýol! Iu, gut, gut! Nein, sit down! Haa!